Mihero chode mag piny dak iwe chode tiluwo bang'e an ahero Yesu kende en chunya in mihero kwongo mag piny dak Eh, iwe koro ma ineno kaka wachno nebe Eh, mama aneno ka moto ka koso ok manyeki ok kara yude Eh, nyasiaya to iwacho nang'o madam Ah, bera bera pen ko ne no gane madam. Ah, ai madam. Eh. Mm. Koro mai mana nisi. Ah. Ng'e ato be nan free na na na frank okada pa. Ise chapot.
Adonge ah, ko ka wabiro to be aron yudi yudi mana shamba ka kimo. Hata moni monda moti. Mm, do kanomo. Ise ndo katindo kudoka to ba. Ah, do kanomo. Eh?
Adok don koro na ora ora ngane chieng mondo tergi nikech eh asetiyo chakro kinya mondo puodho. Mm. Kaduogo tij ot koro kendo sani ah. koro ame manyicha nyisi cha hmm. ng'ato sum manya koni cha hmm. ema koro obi obi oyudo obiro
donge gine kamano mak nyar wayu aa dong na kasa wuoyo kodi yawa yawa
ne an nasega nyisi niya hmm. wachga gik moko direct gik moko miteraga ni he he he he Miketo buongo na. Dona ko na meto ya onya sia. Kar meto ya nango. Ginya medo chiemo. A dong nyeki.
Ina no sani ga kori moto ni. Hmm. Te ene oloko dia. Imedo na nyieka. Dino gada gi kaka gintie sani ne onego boni yo sanga ri mido. No kijo.
A dong ato ka joka ngama duong. Ipo inyombo. Nyasi ameto. Mm. E aparo ni meto dhuluo miwinjo maber. Mm. E mos kata nyieki.

Koro kawuono ne ok ila dala. Ibiro tedo.
Abiro abira chot koro. Koro nyako matini ni biro abira bedo dhako mar ariyo kuomwa. Dok inya manyo mari. Nyasia ni mose.
Ani opino wa owuo ma. To gi mose mose yawa. Iwacho ni kelo na nyie ka. Dong. Koro an be nyaka ng'eye. Nikech koro to koro umako ruko. Ah dong gine. Ah which will. Ani kayo mm. kayo.
Mm.
Wacho wasodre ka. Na sumbi suri ka nyaduse. Mm. mm koro. Alafu. Mm.
Chung bate kocha kanyako.
Ochung kan.
Okano no chung kon.
Ngene ma wendo. in e dichuo koro chung' dong' yamwani kendo oh. kata od mikayi bet kuma ineno achung'eni mm. e od mikayi manyachira kori chak ng'eyo kori from kawuono iwinja kori en kono ok owinj ga dholuo ahinya ma nyachira go ok owinj ok owinj dholuo asumbi ji wacho dhok mane ah odongo taon ni asi aya taon ma kachiel owinjo matin ma taon ma kachiel kata wan wabiro kok wawinj dholuo koro wachane awinjo ka in gi story moro apenji gimomiyo kendo mondo ang'e Gima nyocha ok atim maber. Ah, ah, ok ing'e ni gin en winjruok. Hmm. Eh, gimomiyo en winjruok en ni nakoni ni onego bed nameto. Hmm. To dakoni nyako mamedo ni. Hmm. En nyako ma ang'eyo. Ng'im nyaka imed ng'ama ing'eyo. Eh, koro emomiyo koro akelo nyak madamb ni. Mondo ukonyu eh, ukonyrugo. Ng'i dala kacha mokwongo lo mane owena cha duong'. Unyalo tiye kamano kamano. Imeto nikech wach nikech in gi nyathi ma wuoyi achiel koso nitie gima omiyo imeto mopogore gi mano? Kinda kodi be nitie gima omiyo imeto? Adwa ng'eyo. En wach mar dala koso wach mar kinda kodi? Aa, Mm. kach, ku- kumiparono to ber, ok rach ahinya, e, kata to ber. Ato naneno niya, Mm. ni weche mang'eny koro waweuru, akwong achop dala mondi. Ajaketho to onge ga wach. In iseneno ga jaketho mabiro kaka gino. Jaketho mane? Nyase an ng'eyo nitie weche moko ma isechako wuoth. Ineno kaka nibiro mokawi midak. E ma kaka obiro.
Mano no ka nabiro to koro dichwe an no ka yude gi dhako moro. Dichwe mwariwa mabe ang'eyo ni sani tinya konya kimiye break matin ng'eni koro kaka pod anyien ni koro nyaka Wabed Eh, together gina. always. Gima nyase gima nyadusi wacho no be ber. Eh,
Omera gi nene. Tiene Doho. shift, wan gi shift. Do ringe rembu nyaka. Ka ok ringe remo.
Nitie yawa. ringe rembu. Wajo luo wajo luo yawa joka ma. Jaber, Luo en luo. Biro tise biro.
Mm. Dichwe mwa mwa ni kendo. An nyocho kanyise ni kendo. Mhm. Ibiro da? Abiro Biro dak. dak. Biro da. Kano kanyo mido. Mm. Koro ng'e kori. Dog ineno kaka asedhiri kori? Umi chung'eno. Kure modhi gedonie. Ambe kanye madwaro.
Ano kadhi dak kodi ot achiel. Wena korani. Nikech dong nyocho. Santo nyako santo nyako ne dra. Oda to koni. Juma.
Oda koni to dipange de dong nyocho nyocho oda kuma ro kapiko bi. Ka pango ne to kaduogi nyaka okaduogi sa. Adhi adhi ka to kiduogo onge wach. Koro Macha ne ot migero na, hmm? en be diger ne ode. To dongo podi atong' itim. Kaito. Dongo pesa mana rito mar gine na cha. Ah, kendo, kendo ah, kendo ah. kionge pesa. Pesa ni ang' ma rito cha. An pod awacho rules ga. Ine rugo pesa ni ang' mago tudhi wacho kode ok ochiwo. Koro, kor ka kora oda, auto bans manokelo odi. Iwinja? Idwa rwaka kanye ma pok adonjo? An ok arwaki.
Dong' nitiere e od min gi pok otho. Kata nyocha wasegolo dala. In dhi ka dawa kute to biro. Mago to kendo. Osegedo ni mokeli to gedo ni agede dagi. An be dikot an be dichwo ni. Mm. Nyocha oromo denda. Bikonya tich. Tich oromo denda. Ah, ok ng'e ni naneno. Ah, ah, ok ng'e. Nang'eyo ni. Kik wamong'e.
Nikech idhi ng'e kaka ineno kaka oler ni. Ineno kaka oler. Aber aber gimomiyo oyiera. Te kaka pod odhi bet maler. Kata ambe nabiro kachal mana kodi kama. Lakini tich dwaro mi en puodho to en moto to en jamni to en nyithindo.
Ah, ok arach ni dong isebiro. To kaka ibiro mar ariyo ni, to ng'e ni mar adek be biro. An to an loyal, Mikayi Kiloki. Mago koro ok ochuno gik motimo. To ma, saa be aneno ka koro dhi, imoto. Koso isetieko moto, saa be tieko dongo yien. Moto to pok atieko. Koro tere ir mama udong' mama un. Ah ah. Ot yawa Nyasaye to kare wa. An yude ot Nyasaye. To kare ng'adhi to mama moticha ne atebe yawa. An nyako ni nang.
Wadhi adhi ya ok ochuno. Ok ochuno. Ni ma dichwo ni nigi mel. Kata an kano kenda. norwaka e od min-gi ok kata e simbane iwinja dhi kadau kadau idhi winjri gi dauni koro in dhako mar he dhako mar he

Ikelo masharti dalana. Od cha en mara. Makata wuog sani od ti wacho ga ni od nyawa. Apenji. Ikelo ma tu wich put man. Makata ti bro wacho ni od nyara su. E kara do sila geni ma puro ka koro winjo ka kigo na koko. Kata baba ah. wuo kendo mona ngwen to dimbore ni. Ah, wach baba wach. Wach baba wach. Ot ma be an magero.
kendo jiko ma adhi nyiewo nicha ok anyiewni in ema adhi nyiewni nyar sudi mondo koro dong' ka ni moti ineno hmm? kik ichwanya wadhi kuma wadhi kik ichwanya iwinjo na watimo time dwa timo ng'i ka be en ng'ama nya chwanyore he